kungu lexi nga endla ku ni tsaka ku dyondza na vambombi a va tlanga hi mina va ni byela hi vusiwana bya bava
cingwali ya ku xava biya ni na yona kwala hambi ni ta hambi va ta nwisa vafana lava va nga va nga va ntsanana va ta nwisa ka njhani mali ya kona ni ta ni ta yi kuma kwihi ku mudende na wona wu ndlhuleni wu ndlhuleni wu ndlhuleni ku ndlile na tin'hweti ta ta ku hela na mugayi ni hava mara lapi mara biyanda yi kuma va fana lava to swi napa loko swi nga ni nyiki nchumu yes yes yar ta famba na hava mara ni ya kona no nga la yindli swona na ba mina ni ba ngopfu swinene a ni ta va napa u nga ha pariteti a nga kulanga kahle a nga kulanga kahle a nge pfuka va kule kahle u nga ha pariteti u dlula a ri yexe u dlula u dlula yona yena kokwana khale ni omele xilakata mali lava biyanyana ni fike hinkwala byi byi kona hi byo byebyi

wa hina hi va khala hi nikiwe switulu hi halo ma ha hlamula kokwani ku hela mheni to tlakulanyana xikalo xibanyana usika tshama mtsambeni hayi tshikelo leswi nga khalabya yi ta tshama mtsambeni ni fanele a ri na swifufunhuni munhu all right heyi loyi nga sweka lebyi byala mavanuna hmm. hayi i khobini hakunene i ntsatsi bya bava ya hmm.
i munhu ya va va va sweka vavasati va lebyi bya- lebyiwana ni byi teka munhu byi n'wi faka hansi lebyiwa u nge ndzi o ndzi tlakutlela mina Wena ma- a byi teleni Va- va- van'wina va ntukulu mathemendela marabyi byi phasa le square banan square pass a madamu wa sika kamera amani mi ta byaleni

va n'wi tivi heyi a ni va tivi kokwani lavona a ndzi no va ta va suka hi ta hlupheka ya mungani mi ta mi suka kwihi kokwani ya mungani ya mungani a mina e n'wananga lowu ni ta ku hlamusela a ni tali ku hlamusela timhaka ti leha ngopfu mina ni suka la ni suka kona ni laha byala mi ni ka byala ni ringa ku ri byi nangisa ku yini tixiya ti ye kwihi
hi lava tixiya ta mani n'wananga mfana sa mfana so la ku vona tiwana wa lefu ri bava ra tiplaya u nga teki swo dya mi le ka xikanyana a ku nene mi nga landzeleli tani nyike ndani e n'wana bava tahi tlakula tlakula tlakula khoma swi ta hela swi ta pfuna i fanaka a popa laha swi na mi xaxa popa loyi a mi xaxa pasi xaxa popa papa va hi le ka yiviku

vakhalabya i nga ri a ni mbambisi vakhalabya a ni mbambeli vakhalabya ku va ni tshike kereke ni nga ri swi ta ni endla ku ri hlutela mara ka njhani la la ni suka ku biweni va ku ri a ni mbambeli kasi mo khomanyana kokwani mi nga mi nga ni ngopfu ni alright swona ntun'wananga swona
I swona kokwana. Mi koke. Mi mi nga rivali na. All right.
Ni ni ni ba ngopfu. Na swi kota swo ba ngopfu. Ma ba ngopfu. A nga ta ku napa. Eh. A nga ta ku napa n'wananga. Eh. Ni vula ku va fana lavana. Va nga ni napa hala. Va ni tsona na byala. We ni ke. Mangu to jara ka mani yalwe. Ah na maka na ku riwa ka mani. Mina Oh. ni dlaye mani mani Simpson wa ka mani mani. A kwini.

xikadza lexi na ku tsaka xi ndlani lano oh, e xipuka xi va xi ni sukela na mina haleni hayi mdala masongo ni byele ku famba kaya mi ya tshama na tanga tluloni le ka n'wati ka jani wa swi vona lexi e wa swi vona lexi mdala a xa ku famba hi xona xa ha banda ku nala ku fela mavokweni ya vanhu yes yes a leyi la ku fela mavokweni ya vanhu malo na wena kambe na n'wina mdalana vanharhu da mi la ku fela mavoko ya vanhu vota anc sweswo swa n'wina swa ku ri mi ta ndla mhaka ya serious laha swi nge tirhi in bin wena na n'wana minapi na wena u lava ku daka hambi yo e, i nga ri a wu ye wena a ah, leyi la ku biwa munhu
a ah, ne nga xi big dala lexi a xi tshika xi fa xi famba mtaaamase mi ta tshami rin'wana xelana ku hetisa swin'wana ka misa loyi yimanyana tshamisa sweswo ni ta ku hlamusela ah, wa mi tekela bara
vula leswiyani u kambela ku ni tshamaatshamani laha magogo tshamani laha